Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Valjo, All Italia, Zwan, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods, u Bambi by Gregand Elul. Nilaqakom għal programm ieħor What's Cooking flimkien mi għal 25 minuta. Illum kif idin tindonaw it-tema hija it-tema tal-Halloween. Iva ftit ġranet oħra niċċelebraw Il-festa ta' Halloween fejn it-tfal jilbsu u jiċċelebraw dik il-festa. Hawn min jgħid il-festa ta' xjatin, hawn min jgħid ħafna affarijiet. Infatti, jien ngħid ħalli t-tfal jieħdu pjaċir u jieħdu gost, jien hekk ngħid. Illum għandi tema tal-Halloween, għandna ftit affarijiet li t-tfal sa jieħdu pjaċir bihom żgur, anki l-adulti, hawnhekk għandna ftit affarijiet li sa nagħmlu llum, Il-cake pops għandna xi swaba' tal-mummies ukoll bil-bandages, għandna l-hot dogs li se nagħmluhom bis-swaba' bid-demm eċċetera. Insomma, ħa nħalli biex nurikom iktar tard, ok? Aħna dalwaqt nibdew dawk il-tliet riċetti għandi għalikom illum, kollha bit-tema tal-Halloween. Jien hawnhekk nirringrazzjakom tas-support tagħkom, aħna llum qegħdin fil-ħames programm ta' What's Cooking. Grazzi għall-messaġġi, il-Facebook, dak kollu. li intkom qegħdin tagħmlu magħna għal production u tinsewx il-website aceline.media fejn isibu riċetti u l-Facebook page. Illum għandi televoting question għalikom ħanersaq ftit hawnhekk. Televoting question minn l-infjura ġejja l-vanilla naturali eh, mill-wart ronfon jew inkella l-orkida. 5061501 bir-risposta tajba, kull SMS jiswa 58 cents u rigali huma total ta' 94 ewro f'rigali. Followjawna fuq Facebook ukoll waqt il-programm sa jidher it-televoting question dak kollu ibgħatu messaġġ. Nibdew? Mela ħa nibdew dawn. Jien preparajt tnejn għalikom is-swaba' tal-mummies ara bil-bandages ara kemm huma ħelwin. Qed tara? Issa, kull ma għandna bżonn, għandna l-għaġiena sfiljurata li jien ftaħt irqiqa immens u bdejt inqattagħha slices, slices irqaq, ok? Mela, għandna bżonn xi tmienja minn dawn għax il-bots, again, dawn huma affarijiet li jħobbu t-tfal dan it-tip ta' salzet, se nużaw dan it-salzet, mela ħa nagħmel it-salzet hemmhekk, sampt hawnhekk l-għaġiena sfiljurata F'dawn is-slices irqa' u ħandilkhom jew bil-bajd jew inkella b'ftit ilma. Ok? Faċli ħafna. Kif għatilkom is-salaġina hija rqiqa ħafna llum. Ħanaqbdu sausage u ħanaqbdu hawnhekk strixxa u nirromblaw u nġebdu. Issa importanti li nagħmluha naqra naqra messy, vur diri fis-sens li mhux just nirrumblaw dejjem l-istess, imma jiġer naqra ehm, kif tgħid bil-Malti, ehm, ma jiġix l-istess. Infatti, ara tiegħi, okay? Hemm naqra spazju imsalla u importanti t-truffin nagħmluhom fil-qiegħ tad-dixx. Ħa nerġa' nurikom iktar, ħa nagħmel naħseb għandi tmien salzetta hawnhekk biex nibdew. Mela one, two, three, four, five, six. Hawnhekk mela għandna disa'. Mela ħa nerġa' nurikom ara, dawn imxarrbin ftit, ovvjament in-naħħa mxarrba tmiss maz-zalzett. Issa ħa naqbdu biċċa għaġina, fil-bidu l-ewwel waħda irridu norbtuha u niġdu. Infatti jien mhux qed immiss l-għaġina, iktar it-salt se qed indawwar ara mbagħad hekk, u l-aħħar naqra nħallu dik in-naqra ta' spazju. Hekk ara. Sempliċi ħafna. Jien ħankompli nagħmel dawn issa. Infakkarkom fil-Facebook page tagħna, okay, What's Cooking, importanti What's Cooking with Manuel. Grazzi għal likes għan iktar minn 26,000 Follow us fuq il-Facebook page tagħna. Hemmhekk issibu ir-riċetti, l-ittratti, il-links għall-website. So, il-website aceline.media itlu fuqha u hemmhekk intkom sa ssibu it-tratti tal-programmi tagħna kif ukoll is-search pa u anki bar bir-riċetti. Hemmhekk iktbu jew l-isem tar-riċetta jew inkella Eżempju, għamilt il-burrata. Inti jekk ma tiftakarx it-titlu kollu ta' dik ir-riċetta, just tikteb burrata. U dawk ir-riċetti kollha bl-isem burrata fit-titlu sa jitilgħu. Faċli ħafna, hekk ma tużawx il-website ma jimpurtax. Idħlu fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel, hemmhekk sa ssibu l-ittratti tar-riċetti ta' kull ġimgħa U taħt sa ssib il-link. Hekk tagħfas fuq il-link, tieħdok mill-ewwel għall-websajt tagħna. Ma tistax tkun iktar faċli minn hekk għalikom. Alright, issa, dawn mhux se nigglejżjawhom bl-isfra tal-bajd. Is-soltu l-għaġina sfiljurata indelkulha l-isfra tal-bajd fil-wiċċ. Illum le. Għaliex? Għax qed nipprova nżommhom iktar bojod minflok dak il-golden brown. Ħa nsajruhom iva, imma importanti li nippruvaw inħallu l-għaġina bajda kemm nistgħu. Ok? L-aħħar minuta għalikom qabel nibdew nippreparaw għal it-tieni riċetta. Issa jiena hawnhekk ħankompli l-aħħar tnejn u nibdew nippreparaw għal riċetta li jmiss. Mela, nfakkarkom fil-forn 200 degrees Celsius sakemm issir l-għaġina għandhom bżonn jisu 20 minutes, 20 minuta kollox. Ħa nibda innesti dawn it-tnejn u nipprepara r-riċetta li jmiss, dawk il-hot dogs. Dawk qegħdin fil-forn dawk il-swaba tal-mummies u bdejna it-tieni riċetta issa. Jien fil-bidu tal-programm bdejt nagħmel naqra basal karamelizzat. Għal min qatt m'għamlu huwa sempliċi ħafna, kull ma għandna bżonn ftit żejt ta' żebbuġa u butir ġo tagħġen, hawnhekk għandi tliet basliet, qsamthom żgħar ħafna, slices irqaq, dawn sa nsajruhom għal ftit minuti u mbagħad inżidu żewġ imgħaref zokkor ismar, naqra ħall balsamico u nħalluh isir u isir u isir xi ħmistax-il minuta, ok? U dawk jiġu karamelizzati, ir-riħa tfugħ li kien hawn fi studio qabel bdejna kien hawn vera togħmiet u rwejjaħ tajbin. Ħa nibdew dawk il-swaba ġol-hot dogs. Mela, l-istess hot dogs li konna qegħdin nużaw qabel. Għandna l-basal qegħdin nikkaramellizzawh, għandna l-buns tal-hot dogs qegħdin hawnhekk, imma importanti u għandna id-dem, il-ketchup, għax f'din ir-riċetta ħa nużaw il-ketchup biex jirrippreżenta id-dem. Mela, Halloween u Halloween dem u affarijiet hekk. Issa, dawn ir-riċetti qed nagħmlilkom illum. Daħlu t-tfal ġol-kxina magħkom. Istidnuhom id-dar hekk il-ħbieb tat-tfal. Għidilhom biex jgħinuk ġol-kċina. Il-kċina hija ċ-ċentru tad-dar u importanti li t-tfal indaħħluhom ġo ġol-ħajja tagħna u bit-tissir. Ibni, anki jekk tagħmel xi party id-dar, għid it-tfal jgħinu 'l xulxin parti minn l-events tal-party. X'taħseb? Mela, hawnhekk is-salzett, mela, ħa noħroġ is-salzett hawnhekk minn ġol-landa, Issa, sa nagħmlu s-swaba'. Issa dawn diġà qishom swaba', imma ħa nagħmlu xi ħaġa partikolari. Sa nagħmlu t-tikmix fuq is-swaba' ukoll il-nail, id-dwiefer. Mela, ħa nagħmlu hekk, ara. Ħa naqbad iz-zalzett u ħa nislajsja ftit minn fuq. Qegħdin taraw? Liem camera hi din? Marija, ara. U dik sa naqtagħha.

Ara. Taraw? Bħas-seba' tiegħi tara. Issa ħan nagħmel hekk fuq is-swaba kollha mela din nagħmlu differ. Hemmhekk kara, ħandowar ilkom ħalli taraw hekk kara, tajba hekk. Mela jien ħankom qegħdin nagħmlu dawn it-tip ta' stitz qasmiet biex jirripreżentaw it-tikmix li għandna fuq is-swaba' tagħna. Mela jien hawnhekk għandi it-salzett, mela l-ewwel naqsmu u naqtgħu dik il-biċċa tad-difer, il-basal karamelizzat huwa kważi lest. Kif għatilkom dal-programm huwa qasir ħafna, infatti fuq Facebook ħafna minnkom għattuli isma' Manwel għalfejn dal-programm għamilnih xi siegħa jew tliet kwarti. Għandi 25 minuta u għalhekk waqt il-programm ma taranix naqta' basal, naqta' tewm, naqta' xi waraq għax dak jaħli ħafna ħin, ok? So jien ċertu proċess bħala preparazzjoni tkun lesta, alright? U dik hija raġuni, mhux se noqgħod naħli l-ħin naqta' il-basal u t-tewm jew inqaxxar il-basal meta jien nista' nagħmillek riċetta, insomma dawn huma lesti ara. Dawk il-qasmiet, issa dawn mhumiex sejrin ġol-forn dal tip ta' zalzet. Hawnhekk għandi kazzola bil-misħun u li sa nagħmlu biss, sa nagħmlu biss naqbdu z-zalzet nitfgħuh ġol-borma hawnhekk bil-misħun u just insaħħnuh. Ok, mela ħa nkompli nagħmel dal-aħħar ftit u nipprepara għal riċetta li jmiss. Lesti għal ftit tiżjin, lesti tal-basal lest ħanit fih kompletament. It-salzet fajtwonek ġol kazzola biex jibqa' jisħon, ħanamlu dawn nara. Ehm, għal Halloween, chocolate sticks, ok, ghosts on a stick u spider webs on a stick, mela ara. Dawn it-tip ta' affarijiet. Dawn magħmulin biċ-ċikulata. Sempliċi, kulħadd jista' jagħmilhom, m'għandkomx bżonn xi xi esperjenza bil-piping bag. Kull m'huma stick, lollipop stick, u nagħmlu l-melted chocolate fuqhom fil-forma tal-ghost u spider webs. Ħa nibdew bis-spider webs, mela hekk ara. L-ewwel nett għandna bżonn xi tip ta' lollipop stick. Jien għandi dawn li rqaq hawnhekk. Issa, okej? U li se nagħmel huwa dan. Ħa naqbad iċ-ċikkulata skura u l-ewwel nagħmel ftit fuq it-tray, issa sa nurikom ma jimpurtax hekk. Ħalli ċ-ċikkulata jkollha xi ħaġa minn taħt li sa twaħħalha wkoll. Okay? U namlu din ukoll. Proset ta' xozzi lum kollox hawnhekk viċin fuq il-mejda. Issa, ħanabtu ċ-ċikolata skura u insejt ngħidilkom illum qed nuża din iċ-ċikolata li għamilt dewwibta ehm, ehm, wasi kont qed nipprepara din imdewba u din hija ċ-ċikolat li qed nuża ehm, għal din is-sezzjoni llum. Mela, issa naqbdu mgħarrfa taċ-ċikkulata hekk, one, two, three. U issa nifirxuha. Dawn m'għandix bħalhom on display, qed nagħmilhom issa. U mbagħad tarawhom finalment meta nservu kollox fl-aħħar biċċa tal-programm. Qegħdin taraw? Mela, tajjeb. Issa, Għandi piping bag u sa nagħmel spiral biċ-ċikkulata bajda. Għanurikom. Tajjeb. Issa, naqbdu toothpick jew sikkina, xi ħaġa, u nagħmlu hekk, ara, niġdu 'l barra. Issa nurikom. U dik tkun isa il-web tal-brimba. Qegħdin tarawha u ovvjament kol ma nagħmlu inħalluhom jinxfu. Issa l-ghosts Nagħmlu l-istess biċ-ċikkulata l-bajda just il-forma tal-ghost. U nħalluha ġol-fridge jew ġol-fridge għal ftit ħin, ovvjament palissa għadu nara sħana, għal ftit ħin id-dub u literalment tispiċċa bihom hekk. Mela jien ħan lesti biex nagħmel ftit cake pops, ftit cake pops ħan ipprepara. U nek għandna dawk il-hot dogs tas-swaba U biex nispiċċahom tiftakar fil-bidu għatilkom qissu dem imma ħan użaw ketchup. Ups. Huwa Halloween, mhux vera. Mela ejja nkomplu l-aħħar riċetta cake pops. Ma nafx kemm il-persuna saqsitni biex namlu l-cake pops fuq il-programm. Sa namlu iktar viċin il-miliet ukoll imma cake pops huma verament sempliċi. Għandek bżonn fraktal cake, ok? u trid tagħmlu ehm, biċċiet vera żgħar fraq. U mbagħad trid taqdu propja bil-butter cream. So, ftit butter cream biex jiġi jisu jisu għagġin, jisu paste. Jew inkella tistaw tużaw il-chocolate spread biex ma nsemmix id-ditta, jew inkella tistaw tużaw ftit ġammen mela l-aħjar butter cream jew chocolate spread. U dawn literalment nirromblawhom bla li nara. Ok, dawk huma l-cake pops. Trid titfagħhom fil-friġġ biex jaqdu għal nof sija biex jiġu kisħin ukoll. Ħanabdu l-lollipop sticks u l-lollipop sticks għandefsu ġo naqra ċikkulata u mbagħad minn ġo ċikkulata għal ġo l-cake pop. Issa importanti li jkunu kisħin għal żewġ raġunijiet ħalli dik iċ-ċikkulata xi tfajnija taqat minn l-ewwel. Ok? Issa, once li di kaqdet, ħannaqbdu il-cake pops u nbilluhom ġo ċikkulata. Sempliċi ħafna, dawn il-cake pops huma verament sempliċi. Ara, ħanurikom waħda. Hawnhekk għandi ftit sprinkles ukoll. Mela, ħa naqbad waħda mill-cake pops, issa dik suppost diġà bdiet teħel. Minn ġo minn hawn għal ġo ċikkulata mdewba. Importanti li ftit ċikkulata tmur fuq is-stikk ukoll. Inneħħu żejjed. U peress li hi tkun kiesħa, iċ-ċikkulata tibda tibbies minn l-ewwel. Naqbdu ftit minn dawn is-sprinkles jew tistgħu tiksuhom kollha jew inkella ftit lemmu law kif qed nagħmel jien. U dawk huma l-cake pops. Jistgħu jkunu iktar faċli minn hekk? Ma jistgħux ikunu iktar faċli minn hekk, hu. Isma', fadalli ħin? Le, lesti. Mela hemm sprinkles differenti, kif għamilthom jien hawnhekk ara, għandna

Hawnhekk festa ta' affarijiet għal Halloween, għal dak il-port, għal tfal, eċċetera. Hawnhekk bdejna b'dawk il-swaba tal-mamiż hawnhekk għalhekk kemm huma sbieħ. U dawk literalment ġod dipping sauce tal-ketchup. Dawk huma t-salzet bil-puff pastry bl-ġines fil-jurata, hawnhekk kellna swaba ġol hot dogs hekk bil-buns, bil-caramelized onions, il-ketchup u għamilna dawk is-swaba' b'dawk it-salzet. Inkompli hawnhekk b'dawk is-spider web lollipops kif ukoll il-ghost lollipops. Hawnhekk għandna spider webs li huma dawn u hawnhekk maġenbhom għandna dawk il-ghosts fuq il-cake. U fl-aħħar nett għamilna dawn il-cake pops. Jien hawnhekk ħa nisraq waħda. Grazzi ta' kollox.

Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Valjo, Olitalia, Zwan, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Tempi by Gregand Ellul.